Ee, aya ni di. Ɛɛ, bi ba maa m-bala. Ee, alaafee ka ti kana maa. Tɔ. Ee, n daa nyɛla gamo. Tɔ, ka zaŋ m maŋ nahim hali. Tɔ zuŋɔ ka m boli ŋɔ maa ti yɛli ma ni o mi ban daa tu ma la tuuta ŋɔ maa yiŋa ni o zaŋ ma na. Tɔ, o mi yɛli ni bɛ ba n-nya a. di zuɣu man ni bɔri shɛm ee n daa zaŋ la n laɣi zuɣu n zaŋ tiba n timba ni bi daa bindirigu tima bɛbo
ka bi zaŋ laɣi zuɣu ŋɔ laɣi zuɣu ŋɔ mi nyɛma n tooi niŋ nyaangi zaa n sɔsha sikiriti mini yɛlli kam bɛla din ni ka bi zaŋ liɣiri ŋɔ chaŋ bindirigu dabu n ti zaŋli bala bibilahi labina
Ka m mi ya yɛn mi bɛ yiŋa, ka ti di kana nyaai yina shinshɛɣu maa ni maa. Ma bi bahi m-bala? N-nya a mali ŋɔ ti gbaai la ti ta yiɣi maa. Di zuɣuyaa man ni bɔri shɛm, ti mi zuŋɔ bihi maa, ti dɔɣirimi ni ti deei ni ti gbiba bee ti dɔɣim ni ti zaŋ bahi. Bia mi yi chaŋ ti tum ŋɔ tuma, ti ni ŋɔna zaa ti ni ku mi ka o lani yɔri li. O lahi yɔri. Ti mi ni ku kana ti nya shɛm, amaa ka tari m-bala. Ka tari m-bala.
Di zuɣu din ku beni nyɛla yaa di deei ti mini Nabi bi tɔri wali.
Ma zaa lahi nyɛ laɣiri maa. Kpaambili kɔbisi nu. Kɔbisi nu. Ɛ, di bi galisi kɔbisi nu. N ku tooi tam li, di ŋmanila ee di yuli maa. Di ŋmanila chuɣu kamani buɣim chuɣu bee damba chuɣu din ku tooi tam. Di zuɣu din bɛn nyɛla. Bee last decree. Din bɛn nyɛla din suɣilo zaŋ ti liɣiri ti ti ka ti chaŋ. Hal bihi maa ma ti bi lahi nya ba na liɣiri ŋɔ ka. Ai laɣiri ŋɔ ka ti bɔhira ka ti. Nyama yi ni yɛri ka n fɔ ŋɔ maa m bɔri ni m bɔhi ya mi yɛtɔɣa maa zaa m bala bee yini shɛli na bɛni.
Yɛtɔɣa maa ŋuni lahi. Di lahi malila di zaa. Kɔbisiri nyɛla ŋun mi i bi wum bi mooni jiŋli.

A bɛ ni yɛn yola samli.
Tin yɛli maa yaa mhm. bɛ daa zaŋla liɣiri ŋɔ zo. Yɛbo gakaara nyɛ ba. Yaka ah ah ah bɛ daa gariti mi. Mhm. Ka n tumdi tuma ka na ka ʒiya ka yɛli yɛbi da bia mi nyɛla so kan bia. Ah, so diri nyɛla eh. chɛlli zali wumma wumma deei hankali kpɛ bia din nyɛ so kam bia ka n zaŋli sɔŋ shɛm ŋɔ maa a naan kuli ha dolisina ni n ti yo. Maman dɔɣiba a bi nyaan kana sani. Ayi! Hey! Nyama yi ni yɛri ka fɔma n-je naŋgban maliŋ ku chɛ ka ti sɔŋ yɛtɔɣa maa yim yim ka yi nyɛ hankali ni chani shɛm ka nyɛ. Di pala o daa toomi laɣiri maa, o tim ba mi. Yɛka a mi ba? Yɛka a mi ba? A'a! Ye ka a mi bihi maa, doma a bela a tuma shee, a yɛn ni a bɔɔ yi bɔŋɔ bee ka laa? N daa na bi yina tuma ni. Ya ŋɔya, bia n-daa ka yoma ka n tam ba. Din ka m-mi yɛra, ya bia mi nya sokam yɛm zuɣu. Aa! Yɛtɔɣ ŋɔ maa n-naai yɛtɔɣ shɛli yi ni yɛri yɛm ŋɔ maa zaa maa. Bia ni nya sokam bia ŋɔ maa bee ka laa? Ka a tim ba ka bɛ bi zaŋ lɔri maa kana, tɔ a chɛrimi ti Naawuni. Dom bia nyɛla sokam bia, amaa bɛ yɛn ni ma n-nyɛ bɛ ba. Yi kamra ka n ti yoli a nirigu ni a wuhi ma laa? Bihi maa bihi n-nyɛ ba ka a tim ba maa? To a yɛn yoli a yɛn yoli timsim maa zuɣu. Ŋ-ŋɔya, a yɛtɔɣa maa yɛn mali slow motion, nyin n-lab niŋ la. Di daa kul nyari slow motion. Ŋ-ŋɔya. Ni kul yɛli chɛ ŋɔ maa. To a mi bi niŋdi slow motion, di ŋɔ a mali a ŋarigu bɛ di ni. Ah! Di tu ni a yɛlli ka ti nya din yɛn.
Di kul nyɛ binshɛɣu m-pahi la bihi ŋɔ maa yɛn kul yoli liɣiri maa. A ni tim bala, a nyin yen ŋmaligimi yo di zuɣu. A ŋmala ʒiri a ni yoli.
Mani. A'a!
To guli ka a nya. Bɔ ka a yɛn chɛ ka n zaŋ yo maa? Ɛɛn!
Ŋun garim nina zaa yɛn deei di tiŋa. Nyimmaŋmaŋ di deei li ka ŋun garim nina zaa. A zuŋɔ ŋun yaa!
Zuŋɔ yaa! Ka ŋun garim nina zaa fa, a niŋ ni bua zaa ka a ŋmaligi kpe. Polisi! Ŋun ma, ka polisi yɛtɔɣa nyɛli. Faafa! A niŋ ya nukpukpula ka ti yɛn zaŋ woligi tab kpe. A gba ni yiri tɔɣite ŋɔ a yi chani gabiri shɛba diri maa ka mani bala woo leei ma viɛnyɛla yi ku chani gabiri niriba ka di taai noli ka yi zaŋ ni pa a niŋdi bua yɛli ŋɔ ni tibi gabiri mi nyin mini ma yɛli ma. Nyin ni yɛri buri shɛŋa maa ka mani wula bɔri ka mani wula bɔri.